Essalowmaleýkim hormatly adamlar! Garaşsyz, baky tarap ýurdumyzdaky täzelikler hem habarlar bilen tanyşdyrýan Watan habarlar gepleşigine başlaýas. Türkmenistanyň Birleşen Milletler Guramasynyň ýanyndaky hemişelik wekilhanasynda ýurdumyzyň iki müň ýigriminji ýylyň ýigrimi dokuzynjy iýunynda bu guramanyň Baş Assambleýasynyň ýetmiş bäşinji sessiýasynyň başlygynyň orunbasary wezipesine saýlanandygy barada hoş habar gelip gowuşdy. Munuň özi hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň Açyk gapylar syýasatynyň üstünlikli durmuşa geçirilýändiginiň hemem dünýä bileleşiginiň ýurdumyz bilen netijeli gatnaşyklary hasam pugtalandyrmaga uly gyzyklanma bildirýändiginiň aýdyň subutnamasydyr. Bu habaryň ýurdumyzda Türkmenistanyň hemişelik Bitaraplygynyň ýigrimi bäş ýyllygynyň bellenilýän Türkmenistan Bitaraplygyň mekany ýylynda gelip gowuşmagynyň aýratyn ähmiýeti bardyr. Ýurdumyz Garaşsyzlygynyň ilkinji ýyllaryndan başlap, Birleşen Milletler Guramasy hemem oň düzümleri bilen gatnaşyklary yzygiderli ösdürýär. Milli Liderimiziň Birleşen Milletler Guramasynyň Baş Assambleýasynyň hemem beýleki abraýly forumlarynyň belent münberinden öňe sürýän başlangyçlary halkara goldawyna mynasyp bolýar. Döwletbaşymyzyň Birleşen Milletler Guramasynyň hemem oň düzümleriniň çäklerinde dünýäniň dürli döwletleri bilen gatnaşyklary hasam pugtalandyrmak baradaky başlangyçlaram uly ähmiýete eýedir. Şunuň bilen baglylykda, Garaşsyz, hemişelik Bitarap Türkmenistanyň nobatdaky gezek Birleşen Milletler Guramasynyň Baş Assambleýasynyň sessiýasynyň başlygynyň orunbasarlygyna saýlanmagynyň çuňňur manysy bardyr. Munuň özi milli Liderimiziň halkara derejesinde alyp barýan syýasatynyň bütin dünýäde ykrar edilýändiginiň aýdyň subutnamasydyr. Şu ajaýyp waka mynasybetli hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowy hemem ähli türkmen halkyny tüýs ýürekden gutlaýarys. Indi bolsa hormatly Prezidentimiziň adyna gelen gutlag bilen tanyş edýäs. Onda şeýle diýilýär, Onuň Alyhezreti Türkmenistanyň Prezidenti jenap Gurbanguly Berdimuhamedowa. Hormatly jenap Prezident, gadyrly doganym! Türkiýe Respublikasynyň halkynyň adyndan hemem hut öz adymdan Sizi doglan günüňiz bilen gutlaýan. Gadymy siwilizasiýanyň taryhy, medeni, dil hemem ruhy umumylygyna esaslanan dostlukly hemem doganlyk gatnaşyklarymyzyň soňky ýyllarda ýurtlarymyzyň arasynda Siziň paýhasly hemem öňdengörüjilikli baştutanlygyňyzyň netijesinde hasam pugtalanýandygyny kanagatma bilen belleýäs. Siziň aly hersiňiz, doglan günüňiz bilen birlikde Türkmenistanyň hemişelik Bitaraplyk derejesiniň ýigrimi bäş ýyllygy bilen gutlaýas. Biz siziň bu syýasy, hukuk derejäňizi hemişe goldaýas. Ýokanç keselleriniň ýaýraýşy tamamlanandan soň Türkmenistana sapar bilen barjakdygyma, hemem ak mermerli Aşgabatda siziň Alyhezretiňiz bilen duşjakdygyma umyt edýän. Pursatdan peýdalanyp, siziň Alyhezretiňize hemem maşgalaňyza saglyk, bagt, şeýle-de uzak ömür, Türkmenistanyň dost we doganlyk halkyna bolsa mundan beýlägem abadançylyk we rowaçlyk arzuw edýän. Rejep Taýyp Ärdogan, Türkiýe Respublikasynyň Prezidenti. Häzir bolsa Türkmenistanyň Mejlisiniň karary bilen tanyş edýäs. Kerimguly Berdimuhamedowy edebiýat, medeniýet we sungat işgärleriniň, höwesjeň aýdymçy ýaşlaryň we zehinli çagalaryň arasynda Türkmenistanyň Prezidentiniň yglan eden Türkmeniň Altyn asyr atly baýragyny almak ugrundaky bäsleşigiň ýeňijisi diýip yglan etmek hakynda Türkmenistanyň Mejlisiniň karary çuňňur hormatlanylýan Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedowyň taýsyz tagallalary bilen Türkmenistan Bitaraplygyň mekany diýlip yglan edilen ýylyň şöhratly wakalara beslenýän Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe ýurdumyzy dünýä derejesindäki ösüşlere beslemek ata Watanymyzy syýasy, durmuş-ykdysady taýdan güýçli depginde ösdürmek boýunça giň möçberli döwlet maksatnamalary üstünlikli durmuşa geçirilýär. Ykdysady taýdan uly ösüşlere eýe bolýan ýurdumyzyň merdana halky mukaddes Garaşsyzlygymyzyň ýigrimi dokuz ýyllyk baýramyny, şeýle-de hemişelik Bitaraplygymyzyň şanly ýigrimi bäş ýyllygyny mynasyp garşylamaga taýýarlyk görýär. Ýurdumyzda ýaş nesliň döwrebap bilim-terbiýe almagy, aýdym-saz, çeper döredijilik, ylym, sport bilen meşgullanmagy, giň dünýägaraýyşly, ýokary medeniýetli, ruhubelent adamlar bolup ýetişmegi üçin ähli şertler döredilýär. Ýaş nesliň kalbynda sungata söýgini terbiýelemekde hemem ösdürmekde, täze zehinleri ýüze çykarmakda hemem kämilleşdirmekde ýurdumyzda geçirilýän aýdym-saz bäsleşikleri, halypa-şägirtlik ýoly möhüm ähmiýete eýedir. Milli aýdym-saz medeniýetiniň ýollaryny oňat bilýän hem oňa belent sarpa goýýan mähriban Arkadagymyzyň parasatly halypaçylygynda Kerimguly Berdimuhamedow aýdym-saz sungaty bilen yzygiderli meşgullanýar. Ol eýýäm halkymyzyň ýüreginde çuňňur orun alan birnäçe saz eserlerini döretdi. Sungat äleminiň ýaş ýyldyzy bolup, döredijilik ýoluna düşen ýaş kompozitor, aýdymçy, sazanda Kerimguly Berdimuhamedow täze aýdym-sazlary döretmegiň üstünde yzygiderli işleýär. Ol özüniň döredijilik ylhamyndan joşup çykýan ýakymly hemem şirin aýdym-sazlary bilen bagtyýar watandaşlarymyzyň kalbyna egsilmez şatlyk hemem joşgun paýlap, olary belent maksatlara ruhlandyrýar. Oň dürli saz gurallaryna ezberlik bilen erk edip, ýerine ýetirýän aýdym-sazlarynda bolsa, bedew bady bilen öňe barýan döwletimiziň ösüşleri, dünýä ýüzüne dolan at-abraýy, jemgyýetimiziň asudalygy hemem bagtyýarlygy özboluşly röwüşde wasp edilýär. Kerimguly Berdimuhamedowyň döredýän şirin owazly, joşgunly sungat eserlerinde ajaýyp zamananyň belent ruhy ýaňlanýar. Garaşsyz, hemişelik Bitarap ýurdumyzda giň gerime eýe bolan taryhy özgerişleri mynasyp wasp edip, milli sungatymyzyň täze eserler bilen baýlaşmagyna uly goşant goşýandygyny, baýramçylyk çärelerinde üstünlikli çykyş edýändigini hemem halk köpçüliginden gelýän köp sanly isleg-arzuwlary, şeýle-de bäsleşigiň ýeňijilerini seçip almak boýunça toparyň towakganamasyny nazara alyp, Türkmenistanyň Mejlisi karar edýär. Kerimguly Berdimuhamedowy edebiýat, medeniýet we sungat işgärleriniň, höwesjeň aýdymçy ýaşlaryň we zehinli çagalaryň arasynda Türkmenistanyň Prezidentiniň Türkmeniň Altyn asyry atly baýragyny almak ugrundaky bäsleşigiň ýeňijisi diýip yglan etmeli hemem ony Türkmenistanyň Prezidentiniň altyn zynjyry hemem üç müň bäş ýüz manat bilen sylaglamaly. Türkmenistanyň Mejlisiniň Başlygy Mämmedowa, Aşgabat şäheri, iki müň ýigriminji ýylyň otuzynjy iýuny. Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe milli ykdysadyýetimiziň ähli ulgamlary bilen bir hatarda ýurdumyzyň dokma senagaty sazlaşykly ösüş ýoluna düşdi. Pudagyň maddy-enjamlaýyn binýadynyň pugtalandyrylmagy, oňa täzeçil tehnologiýalaryň, öňdebaryjy iş usullarynyň ornaşdyrylmagy, iň esasy bolsa, Hormatly Prezidentimiziň belleýşi ýaly, bu ugruň ylmy esasda ösdürilmegi özüniň oňyn netijesini berýär. Şunlukda, ýurdumyzyň dokma senagatynda öndürilýän ýokary hilli önümler içki bazary üpjün etmek bilen bir hatarda, pudagyň eksport mümkinçilikleriniň ýokarlanmagyny şertlendirýär. Hormatly Prezidentimiz ýurdumyzyň dokma senagatynyň maddy-enjamlaýyn binýadynyň pugtalandyrylmagy, bu ugra degişli ýokary hünärli işgärleriň taýýarlanmagy, şeýle-de oňa önümçilik kuwwatlyklarynyň döwrebaplaşdyrylmagy bilen baglanyşykly meseleleri durmuşa geçirýän döwlet syýasatynyň ileri tutulýan ugurlarynyň birini urdy. Bu bolsa pudagyň hemmetaraplaýyn ösdürilmegine, oň önümçilik derejesiniň ýokarlanmagyna hemem öndürilýän önümleň dünýä bazarlarynda orunlaryny berkitmegini şertlendirdi. Häzirki wagtda Türkmenistan dünýäniň dürli ýurtlaryna özümizde öndürilen dokma önümlerini ugradýar. Bu ýokary sepgitler biziň dokmaçylarymyzyň dürli derejeli halkara forumlaryna hemem sergilerine üstünlikli gatnaşmaklary bilen hem tassyklanýar. Şonda olar dünýäniň öňdebaryjy kompaniýalaryny hemem firmalaryny, dokma enjamlaryny we iň täze tehnologiýalary öndürijileri hemem iberijileri hyzmatdaşlyga çekýärler. Türkmenistanyň dokma önümleriniň daşary ýurtlarda guralýan sergi-ýarmarkalaryna işjeň gatnaşdyrylmagy türkmen dokmaçylaryna daşarky bazaryň mümkinçiliklerini öwrenmäge hemem bildirilýän talaplary seljermäge, çeýe eksport hemem nyrh syýasatyny kemala getirmäge, bäsdeşlige ukyply önümleriň täze görnüşlerini özleşdirmäge mümkinçilik berdi. Daşyndan getirilýän harytlaryň orun tutýan önümleri öndürmek boýunça hemem Türkmenistanda öndürilýän harytlary eksport etmek boýunça döwlet maksatnamalarynyň iş ýüzünde durmuşa geçirilmegine möhüm ähmiýet berilýär. Gökdepäň dokma toplumlaryna şeýle-de Türkmenbaşy jins toplumyna, Aşgabadyň Pambarht kärhanasyna çykarylýan önümleriň mukdary artdyrylýar hemem oň hili ýokarlandyrylýar. Bedew haryt nyşanly jins önümleri Ýewropa hemem Aziýa döwletlerine eksport edildi. Türkmenbaşy jins toplumynda döwrebap tehnologiýalaryň işe girizilmegi bilen bir hatarda, öndürilýän önümleriň hiline, şeýle-de ekologiýa howpsuzlygynyň talaplaryna uly ähmiýet berilýär. Aşgabadyň Ahal, Daşoguzyň Çeper, Maryň Ýeňiş şeýle-de Türkmenabadyň Tikin fabrigi ýaly ýurdumyzyň iri tikin kärhanalarynyň düýpli durky täzelendi. hemem döwrebaplaşdyryldy. Olarda tikin hemem trikotaž önümleriniň öndürilişiniň möçberlerini ýokarlandyrmaga, olaryň görnüşlerini artdyrmaga, şol sanda dürli edaralar üçin ýörite eşikleri, sport lybaslaryny öndürmegiň hasabyna artdyrmaga mümkinçilik döredi. Häzirki döwürde ýüpegi gaýtadan işleýän kärhanalaryň önümleriniň diňe bir ýurdumyzyň dokma pudagynyň dokma hemem tikinçilik ulgamlarynda däl, eýsem, beýleki ugurlarda-da uly isleg döredýändigi has äşgär ýüze çykýar. Dürli reňkli hemem köp öwüşginli ýüpek ýüplüklerine hemem sapaklaryna islegliň ep-esli artmagy hususy kärhalarda elle dokalýan halylaň soňky ýyllarda okgunly ösýän amaly-haşam sungatynyň önümleriniň, mysal üçin, milli nagyşlaň hemem keşdeliň öndürilmegi bilen şertlendirilendir. Şeýle-de ýurdumyzyň dokma senatyna degişli täze dükanlaň işe girizilmegi halkymyzyň bu önümlere bolan islegini kanagatlandyrmakda aýratyn ähmiýetli bolup durýar. Häzirki döwürde Gala, Bedew, Goza, Ýeňiş, Nusaý, Merw ýaly nyşanly brend önümleri içerki bazarlarda bolşy ýaly, daşary ýurtlarda-da uly isleg bildirilýän hemem ýokary halkara ülňülerine laýyk gelýän önümler hökmünde ykrar edildi. Häzirki wagta çenli önümçilik düzümleýin özgertmegiň geçirilmegi netijesinde, şeýle-de paýtagtymyzda hemem sebitlerde ýokary tehnologly önümçilikleriň ulanylmaga berilmegi bilen bu pudak degişli önümleň önümçilik mukdarlaryny yzygiderli artdyrýar. Pudagyň önümçilik desgalarynda häzirki döwrüň talaplaryna laýyk gelýän täze önümleriň öndürilýändigini bellemeli. Şunlukda, ýurdumyzyň dokma senagaty kärhanalarynda pambarhtyň önümçiligi, şeýle-de matalarynyň täze görnüşleriniň önümçiligi ösdürilýär. Muň özi dokma pudagynyň işgärleriniň içerki bazaryň talaplaryny, halkymyzyň isleglerini içgin öwrenip, şoň esasynda täze önümleriň artdyrylmagyna ähmiýet berýändiginiň nobatdaky subutnamasydyr. Türkmenistanyň Dökme senagat ministrliginiň önümçilik kärhanalary özleriniň iş tertibini döwrüň talabyna laýyk derejede sazlaýarlar hemem häzirki zaman matalaryny, lybaslaryny taýýarlamak boýunça maksatnamalaýyn çäreleri durmuşa geçirýärler. Milli Liderimiziň belleýşi ýaly, dökme senagat kärhanasynda öndürilýän harytlaryň ekologiýa derejesine aýratyn ähmiýet berilýär. Ýurdumyzda ösdürilip ýetişdirilen pagtadan taýýarlanýan nah ýüplükler jana ýakymly lybaslary öndürmegiň baş şertini emele getirýär. Şeýle-de paýtagtymyzda hemem sebitlerde hereket edýän dokma kärhanalarynda ýüpek matalyň önümçiligine-de ähmiýet berilýär. Ulgamyň önümçilik toplumlarynda öndürilýän harytlar dünýä bazarlarynda öz orunlaryny barha pugtalandyrýarlar. Türkmenistanda öndürli diýen nyşan bilen eksport edilýän harytlar daşary ýurtlaryň talapkär bazarlarynyň geçginli harytlaryna öwrüldi. Dokma senagatynyň önümçilik desgalarynyň häzirki zamanyň talaplaryna laýyk derejede döwrebaplaşdyrylmagy, pudagyň maddy-enjamlaýyn binýadynyň pugtalandyrylmagy bu ugurda alnyp barylýan işleň netijeli häsiýete eýe bolmagyny şertlendirdi. Pudaga degişli senagat kärhanalarynda oturdylan döwrebap enjamlara ussatlyk bilen erk edýän işgärler, hünärmenler asylly zähmetiň nusgasyny görkezip işleýärler. Olaryň birleşen zähmeti netijesinde ýurdumyzda öndürilýän dokma önümleriniň görnüşleri barha artýar hemem hili ýokarlanýar. Bu bolsa ýurdumyzyň eksport mümkinçilikleriniň giňelmeginde hasam ähmiýetlidir. Hormatly Prezidentimiziň talasy bilen dokma toplumlarynyň döwrebaplaşdyrylmagy, olara ylmyň iň soňky gazananlarynyň işjeň ornaşdyrylmagy, Işgärligiň iş hemem durmuş şertleriniň gowulandyrylmagy dökme senagaty pudagynyň işiniň netijeliliginiň ýokarlandyrylmagynyň baş şertini emele getirýär. Bu bolsa öňde durýan wezipeleriň üstünlikli durmuşa geçirilmegini üpjün edýär. Şu gün Merkezi Aziýa döwletleriniň hemem Amerikanyň Birleşen Ştatlarynyň Daşary işler ministrleriniň nobatdaky duşuşygy sanly wideoaragatnaşyk arkaly geçirildi. Duşuşyga Amerikanyň Birleşen Ştatlarynyň Döwlet sekretary, Gazagystan Respublikasynyň, Gyrgyz Respublikasynyň, Täjigistan Respublikasynyň, Türkmenistanyň hemem Özbegistan Respublikasynyň daşary işler ministrleri gatnaşdylar. Merkezi Aziýa döwletleriniň hemem Amerikanyň Birleşen Ştatlarynyň daşary işler ministrleriniň duşuşygyna gatnaşyjylar syýasy-diplomatik ugur boýunça özara hereketlere hemem söwda-ykdysady hyzmatdaşlygyň esasy meselelerine seretdiler. Owganystandaky ýagdaýlaryň kadalaşdyrylmagy hemem dürli pudaklar boýunça hyzmatdaşlygyň giňeldilmegi ugrunda bilelikdäki gurallyň ýola goýulmagy mejlisiň dowamyny garalan esasy meseleleriň biri boldy. Ministrleriň duşuşygynda Türkmenistanyň owgan meselesi babatyndaky garaýyşlary beýan edildi. Onda türkmen tarapynyň goňşy döwletdäki syýasy hemem durmuş-ykdysady ýagdaýynyň gowulandyrylmagy ugrundaky köptaraplaýyn görnüşdäki hyzmatdaşlygy goldaýandygyny hemem bu ugurda ýurduň ähli syýasy-diplomatik mümkinçiliklerini giňden peýdalanmaga taýýardygy nygtaldy. Şunuň bilen baglylykda, Birleşen Milletler Guramasynyň meýdançasynyň ulanylmagynyň aýratyn ähmiýeti bellenildi. Şeýle-de duşuşygyň dowamynda özara maýa goýumlarynyň sebitleýin infrastruktura, ulag kommunikasiýa, durmuş we energetika ulgamlaryndaky taslamalarynyň artdyrylmagynyň mümkinçilikleri ara alnyp maslahatlaşyldy. Taraplar saglygy goraýyş, energetika, ulag, daşky gurşawy goramak ugurlarynda hyzmatdaşlygy pugtalandyrmak boýunça-da pikir alyşdylar. Türkmenistanyň Maliýe we ykdysadyýet ministrligine Türkmenistanyň Hökümeti bilen Beýik Britaniýanyň hemem Demirgazyk Irlandiýanyň Birleşen Patyşalygynyň Hökümetiniň arasynda Durnukly ykdysady ösüşi ýokarlandyrmak barada özara düşünişmek hakyndaky Ähtnama gol çekildi. Türkmenistanyň Daşary işler ministriniň orunbasarynyň Norwegiýa Patyşalygynyň Türkmenistandaky Adatdan daşary we Döwlagtyýarly ilçisi hemem Norwegiýanyň Daşary işler ministriniň Owganystan boýunça ýörite wekili bilen wideoaragatnaşyk ulgamy arkaly duşuşygy geçirildi. Duşuşygyň barşynda diplomatlar syýasy, söwda-ykdysady we medeni-ynsanperwer ugurlarynda türkmen-norweg gatnaşyklarynyň mundan beýlägem ösdürilmegine iki ýurduň ygrarlydygyny belläp geçdiler. Sanly wideoaragatnaşyk arkaly Garaşsyz Döwletleriň Arkalaşygynyň Ykdysady Geňeşiniň segsen altynjy mejlisi geçirildi. Mejlisiň barşynda döwletara söwda-ykdysady hyzmatdaşlygynyň ileri tutulýan ugurlary, şeýle-de Arkalaşygyň agza ýurtlarynyň arasynda özara bähbitli gatnaşyklaryň kadalaşdyryjy hukuk binýadynyň pugtalandyrylmagynyň meseleleri ara alnyp maslahatlaşyldy. Garaşsyz Döwletleriň Arkalaşygynyň Salgy goraýyş babatda hyzmatdaşlyk boýunça otuzynjy ýörite mejlisi hem wideokonferensiýa görnüşinde geçirildi. Duşuşygyň gün tertibi Arkalaşygyň döwletleriniň özara gatnaşyklarynyň dürli ugurlary boýunça möhüm meseleleriniň birnäçesini öz içine aldy. Russiýa Federasiýasynyň Söwda-senagat edarasynyň wekilleri bilen geçirilen duşuşyga gatnaşyjylar Türkmenistan bilen Russiýa Federasiýasynyň arasyndaky söwda-ykdysady hyzmatdaşlygyň ýokary derejesini bellediler. Iki tarapyňam gatnaşmagyndaky häzirki hemem geljekki taslamalar ara alnyp maslahatlaşyldy. Şu gün paýtagtymyzda Türkmenistanyň Mejlisiniň Demokratik partiýasynyň Syýasy Geňeşiniň, Senagatçylar we telekeçiler partiýasynyň jemgyýetçilik guramalarynyň, Bilim ministrliginiň, Saglygy goraýyş we derman senagaty ministrliginiň, Sport we ýaşlar syýasaty ministrliginiň, Ylymlar akademiýasynyň ýolbaşçylarynyň hemem wekilleriniň gatnaşmagynda Arkadag Prezidentimiz Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwrüni dörediji milli Liderler ady bilen maslahat geçirildi.
Mälim bolşy ýaly, ýurdumyzda Arkadag Prezidentimiziň pygamber ýaşy mynasybetli giň möçberli dabaralar geçirildi. Milli Liderimiziň Ak goýun toýunyň ýurdumyzda edermen gallaçylarynyň gazanan ajaýyp zähmet ýeňşine gabat gelmeginde çuňňur many ba. Şeýle-de döwlet Baştutanymyz ýurdumyzyň welaýatlarynyň häkimlerinden gallaçy kärendeçileriň Watan öňündäki döwlet borçnamalaryny ýerine ýetirendikleri baradaky hoş habary uly şatlyk bilen kabul edip, Bu işleriň ýurdumyzda rysgal-berekediň, bolçulygyň üpjün edilmeginde aýratyn ähmiýetlidigini belledi. Maslahatda çykyş edenleriň belleýişleri ýaly, Arkadag Prezidentimiziň hoşniýetli ynsan gatnaşyklaryny, halkymyzyň asyrlaryň dowamynda döreden ýagşy dessurlaryny wasp edýän eserleri döretmegi ýurdumyzda amala aşyrylýan işleriň uly rowaçlyklara beslenýändigini alamatlandyrýar. Milli Liderimiziň ýakynda ýurdumyzyň ähli welaýatlarynda iş saparlaryny gurap, Oba zähmetkeşleriniň ýaşaýyş-durmuş şertleri, olaryň alyp barýan işleri bilen gyzyklanmagy oba zähmetkeşlerini beýik ýeňişlere ruhlandyrdy. Her bir işde nusgalyk görelde görkezýän milli Liderimiz ýurdumyzyň daýhanlarynyň yhlasly zähmeti bilen döredilýän bereket bolçulygyna ruhunyň göterilip, bugdaý atly täze goşgyny döretmegi, asylly işleriň çeper döredijilik arkaly wasp edilýändiginiň nobatdaky subutnamasyna öwrüldi. Maslahatyň dowamynda oňa gatnaşyjylar Arkadag Prezidentimiziň doglan gününiň ýurdumyzyň durmuşynda möhüm ähmiýeti bolan şanly wakalar bilen utgaşmagynyň Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe il-ýurt bähbitli beýik tutumlarynyň asylly işler bilen bir bitewi sazlaşygy emele getirýändigini nygtadylar. Maslahatyň dowamynda hormatly Prezidentimiziň eserleriniň ilat arasynda, aýratyn-da, ýaş nesilleriň arasynda şol sanda bilim ojaklarynda giňden wagyz edilmeginiň zerurdygy nygtaldy. Maslahata gatnaşyjylar nusgalyk mekdebe gurlan kämil eserleri döredýändigi we umuman, ýaşlaryň watansöýüjilik ruhunda terbiýelenmegi, olaryň dünýä ylmyna çuňňur aralaşmagy ugrunda yzygiderli alada edýändigi üçin milli Liderimize alkyş sözlerini aýtdylar. Şeýle-de olar döredilýän ýokary derejeli mümkinçiliklerden netijeli peýdalanyp, öňde goýlan wezipeleriň üstünlikli ýerine ýetirilmegi ugrunda Anyň öndürýän gurluşyk önümleri döwlet derejesinde geçirilýän sergilerde-de mynasyp orna eýe bolýar. Ýeri gelende bu önümleň daşary ýurtlarda öndürilýän gurluşyk önümlerinden hil derejesiniň birjigem kem däldigini bellemek gerek. Hormatly Prezidentimiziň ýurdumyzyň telekeçilerine berýän kömekdir gollawlaryna ruhlanyp, zähmet çekýän, Türkmenistanyň Senagatçylar we telekeçiler birleşmesiniň agzasy bolan Mary welaýatyndaky Akunji hususy kärhanasynyň telekeçileri gurluşyk önümleriniň has kämil, döwrebap görnüşlerini önümçilige ornaşdyrmak bilen, oňat iş netijelerini gazanýarlar. Telekeçileriň çekýän yhlasly zähmetleriniň netijesinde öndürilýän bu gurluşyk önümleri ýerli howa şertlerimizde durnuklylygy hemem gurluşykda yssydan, sowukdan goraýjy, ses geçirmeýän önüm hökmünde aýratyn tapagutlanyp, giňden ulanylýar. Häzirki döwürde amatly hemem ygtybarly bu gurluşyk önümleri ýurdumyzyň çäginde gurulýan ýaşaýyş jaýlarynyň hemem beýleki medeni maksatly desgalaň içki we daşky görnüşlerine özboluşly bezeg berýär. Işewür telekeçiler tebigy taýdan arassa bolan bu önümler bilen içki bazarlarymyzy ýeterlik üpjün edýärler. Hususy kärhananyň işçileri özleri barada döredýän şeýle giň mümkinçilikleri üçin Arkadag Prezidentimize alkyş sözlerini aýdýarlar. Ýurdumyzda Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe döwlet Baştutanyň güneşli Diýarymyzda kiçi we orta telekeçiligi goldamak hemem ösdürmek barada edýän ýadawsyz aladasy, kabul edýän kararlary netijesinde Ahal welaýatynyň çar künjünde gurlup ulanylmaga berilýän önümçilik kärhanalary döwletimiziň ykdysady kuwwatyny pugtalandyrmaga, halkymyzyň durmuş hal-ýagdaýyny hasam ýokarlandyrmaga, şeýle-de täze iş orunlarynyň döremegine uly ýardam edýär. Muňa bolsa Ahal welaýatynyň Gökdepe etrabynyň Owadandepe geňeşliginiň çäginde ýerleşýän AIS haryt nyşanly alkogolsyz gazlandyrylan içgileri öndürýän kärhana-da aýdyň mysal bolýar. Hormatly Prezidentimiziň güneşli Diýarymyzda telekeçiligiň binýadyny berkitmek hemem ony mundan beýlägem ösdürmek barada edýän tagallalary Ahal welaýatyna-da bu işiň has netijeli ýola goýulmagyna uly ýardam berýär. Häzirki wagtda welaýatda telekeçilik işini alyp barýan kärhanalaryň hemem olarda zähmet çekýän adamlaryň sany barha artýar. Welaýatyň Gökdepe etrabynyň Odundepe geňeşliginiň çäginde ýerleşýän Türkmenistanyň Senagatçylar we telekeçiler birleşmesiniň agzasy bolan AIS Haryt nyşanly telekeçi kärhana-da özüniň öndürýän önümleriniň ýokary hil derejesi bilen ilat arasynda uly meşhurlyga eýe bolan kärhanalaryň biridir. Bir gektar meýdanda ýerleşýän dünýäniň ösen azyk senagatynyň iň kämil tehnologik enjamlary oturdylan bu kärhanada häzirki wagtda ilatyň köp isleg bildirýän alkogolsyz gazlandyrylan içgileň ençeme görnüşleri öndürilýär. Bu ýerde öndürilýän alkogolsyz gazlandyrylan içgiler gysga wagtyň içinde halk tarapyndan köp isleg bildirilýän önümlere öwrüldi. Kärhanada ekologiýa taýdan arassalygy bilen tapawutlanýan bu içgileň ýarym litrlik plastik gaplara gaplanan görnüşi öndürilýär. Bu ýerdäki önümleň esasy aýratynlygy olaň şeker önümçiligi arkaly taýýarlanýanlygydyr. Içgiliň öz atlary ýazylan ýörite taýýarlanan owadan gaplara gaplanmagam önümiň harytlyk görnüşini has oňat bezeýär. Aýs haryt nyşanly alkogolsyz gazandyrylan içgileri öndürýän kärhanada häzirki wagtda suwy gaýtadan işleýän önümçilik sehi, önümçilik barlaghanasy hemem çig mal we taýýar önümler ammary ýaly bölümler hereket edýär. Dürli miwe önümleriň hoşboý ysyn berýän datly sowuk içgiler ýörite enjamlaşdyrylan barlaghanada hil gözegçiliginden geçirilýär. Hil barlagy ýerine ýetirilende her otuz minudyň dowamynda suwuň talyklygy, wodorod görkezijisi, hloridleriň umumy mukdary, taýýar önümiň gury agram paýy, turşulygy, kömürturşy gazy, gaz agramlary, ysy, reňki, tagamy, hil we mukdar taýdan yzygiderli gözden geçirilýär. Bu bolsa öz gezeginde önümiň ýokary hili bolmagyna hemem alyjylaň artmagyna getirýär. Alkogolsyz gazandyrylan içgileri öndürýän kärhanada öndürilýän ýokary hili içgiler buýrumlar esasynda ýurdumyň welaýatlarynyň hemem paýtagtymyz Aşgabat şäheriniň söwda nokatlaryna ugradylýar. Kärhanada önüm daşamaga ýöriteleşdirilen awtoulagyň hem birnäçesi bar. Türkmenistanyň Senagatçylar we telekeçiler partiýasynyň Ahal welaýat komitetynyň hünärmenleri bu kärhananyň agzybir işgärleriniň arasynda ýygy-ýygydan bolup özleriniň maslahatlaryny hemem gollawlaryny berýärler. Kärhanada häzirki wagtda ýaşlaň ellä golaýy zähmet çekýär. Iş ümzügi barha ilerleýän bu hususy kärhanada geljekde-de ilat tarapyndan has köp isleg bildirilýän önümleň täze görnüşleriniň önümçiligini ýola goýmagam göz öňünde tutulýar. Kärhananyň agzybir işgärleri Türkmenistan Bitaraplygyň mekany diýlip yglan edilen şu ýylda-da özleriniň çekýän halal zähmetlerine guwanyp, ýurdumyzda telekeçiligi ösdürmek ugrunda edýän ýadawsyz aladasy üçin milletiň Arkadagyna alkyş sözlerini aýdýarlar. Hormatly adamlar, indi bolsa ýurdumyzyň welaýatlarynda we paýtagtymyz Aşgabatda otuzynjy iýunda sagat ýigrimiden birinji iýulda sagat ýigrimä çenli boljak howa barada Türkmenistanyň Howa maglumat gullugynyň berýän habary bilen tanyşalyň. Balkan welaýatynyň üýtgäp-ýagan bulutly howa bolup, demirgazyk günbatardan tizligi sekuntda dokuz on dört metre ýetýän şemal öwsürip, howa gijesi ýigrimiyigrim bäş gradus maýyl, gündizine otuz iki-otuz ýedi gradus yssy. Kenarýaka taraplarynda ýigrimi alty, otuz bir gradus maýyl bolar. Ahal welaýatynda az-kem bulutly howa bolup, demirgazyk gündogardan tizligi sekuntda dokuz on dört metre ýetýän şemal öwser. Howa gijesine on sekiz, ýigrimi üç gradus maýyl, gündizine otuz üç, otuz sekiz gradus yssy bolar. Mary welaýatynda az bulutly howa bolup, demirgazyk gündogardan tizligi sekuntda sekiz on üç metre ýetýän şemal öwser. Howa gijesine on alty, ýigrimi bir gradus maýyl, gündizine otuz üç, otuz sekiz gradus yssy bolar. Lebap welaýatynda az bulutly howa bolup, demirgazyk-günbatardan tizligi sekuntda sekiz-on üç metre ýetýän şemal öwser. Howa gijesine on ýedi-ýigrimi iki gradus maýyl, gündizine otuz dört-otuz dokuz gradus yssy bolar. Daşoguz welaýatynda az-kem bulutly howa bolup, günorta-günbatardan tizligi sekuntda dokuz on dört metre ýetýän şemal öwser. Howa gijesine on ýedi, ýigrimi iki gradus maýyl, gündizine otuz üç, otuz sekiz gradus yssy bolar. Paýtagtymyz Aşgabatda az-kem bulutly howa bolup, demirgazyk-gündogardan tizligi sekuntda dokuz-on bir metre ýetýän şemal öwser. Howa gijesine ýigrimi-ýigrimi iki gradus, gündizine otuz dört-otuz alty gradus maýyl urar. Şeýle-de ýurdumyz boýunça iýul aýynyň birine magnit hadysasynyň gowşak täsirli bolmagy garaşylýar. Mähriban adamlar, şunuň bilen Watan habarlary gepleşigimizi jemleýäs. Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe ata Watanymyz Türkmenistan ähli babatlarda ösüşlere ösenýär. Ähli ösüşleň özeninde bolsa halkyň bähbidi bar.

Dünýä ölçeglerine kybapdaş gurulýan ýaşaýyş jaýlarydyr edara jaýlarynyň ulanylmaga berilmegi mähriban halkymyz hakynda edilýän bimöçber aladanyň aýdyň subutnamasy bolup, ýangyn howpsuzlyk düzgünlerini üpjün etmek meselesine has oýlanyşykly, jogapkärli çemeleşmegi talap edýär. Ýaşaýan, zähmet çekýän raýatlarymyzyň ýagyn howpsuzlyk düzgünlerine jogapkärçilikli bolmaklary hökmandyr. Türkmenistanyň Içeri işler ministrliginiň Ýangyn howpsuzlyk gullugy Sizi, mähriban ildeşler, gündelik durmuşda gerek bolan elektrik enjamlaryny talabalaýyk gurnamaga, ulanmaga çagyrýarys. Howanyň yssy bolmagy bilen baglylykda, ähli ýerlerde elektrik sowadyjy enjamlar örän köplenilýär. Şonuň üçin hem olarda dürli näsazlyklar sebäpli ýanyň döremek howpy ýüze çykýar. Elektrik akymynyň bir nokadyna çendenaşa agram düşmez ýaly, oňa birbada birnäçe elektrik enjamlaryny birikdirmeli däl. Elektrik akymyna gereginden artykmaç kuwwatly goraýjylary oturtmak, olaň goraýjylyk ukybyny peseldýär. Aýratyn üns bermeli zadam, soňky wagtda giňden ýaýran elektrik sowadyjy enjamlary gurnamak, olarda bejeriş-abatlaýyş işlerini geçirmek ýörite şol ugurda işleýän hünärmen tarapyndan ýerine ýetirilip, elektrik akymy